Gompieno re na le kgang, kgang ya rona ke kgang e tlileng go nna telele e tlileng go nna monate ke na le a very very very special guest sentlentle very very special o kare ga o montsi o itseng o batla rona batho ba mathematics ra re very ka di ka di-square le di-cubes yeah so gompieno ke na le Katlego aka ba re ke smolo ko kasi mathabela um ne ke re ke mo ke mo introduce yalo o siame abuti a ke siame ke siame abuti o right 100 ga ona stress a ke sharp gompieno ke go biditse gore nna le wena re tle go bua re tle go bua o rile setswana sa ka mona e setswana sa ka ke sa ko kasi ka nto a wena o sa bue setswana o ka re ga wa gola le nna setswana se ke se buang ke se le wena o se itse ee a ke gone re ne ra kgaogana ma gone nne ka nako eish ka nako eo e khutshwane so fandage ne ke batla go bua le wena buti because i i feel gore o na le o na le story um story se e leng gore can change lots and lots of lives e seng fela batswana um ke bua ka batho ba e leng gore ga ba nne fela bo bokone bophirima gauteng uh, western cape as long fela re ka kgona go bua ka, ka, ka botshelo jwa gago ka dilo tse o di dirileng fo o fitlhileng teng fo o weleng teng that's the whole point ya gompieno more around drug awareness

Ah, ke tla reng ah, ke ke itumetse ke itumetse especially ke tlile mo stadium so batho ba tla itse situation e ke tswang go yone gore life is has many perils you have to go through Mm. ke itumetse gone it's a privilege to be here nne ke a leboga ga ga wena o itumetse ke itumelela gore ga wa mpolelela ka gore hey i'm depressed ke itumelela gore ga wa mpolelela hey ke na le mental health situations go raya gore with whatever that's coming mo botshelong jwa gago you take it you know a day as it comes mm. uh, but i'm more interested in batho ba tla ba go tlhaloganya gore ke o mang more especially gore and like go na le smolo go na le katlego
small eh small ke leina la scheme la crew ga re tla re gola ya ya TNB tn ya ke one ba nna re ke one ya bo- ya botšhere o leina Ne. leo la mo strateng but then ka tlhokela bagolo ya ya bagolo ba nkitse ke ngwana o respectful le ya and then ko ko ko ko kasi ba itse o le small o le- o le motho o le motho le mantombazana way back nako tsele ya kana dilo di change-ile anong dilo di change-ile kgakala mo botshelong e bona o itse bona ha a re ntse o ra ona ke a ona mara e mara 37 go ra re 40 mo se gaufi mona eh, o bo o tla nnela go nyaopeng o at that age tshwanetse o nagana gabedi abuti Ga ke nagana ka beng. Yes, sir. Yeah. So that's th- those are the things tse e leng gore ke batla gore re bue ka tsone gore katlego ke mang, katlego o godile yang. Ga ke batle gore kgang e e tswe mo go nna. Mm. E monate yang e tswa mo go wena. A ke re ba re from the horse's mouth. Yeah. um gore gore nna le wena nka bua ka nna le wena gore we we are brothers we are friends re sale re itsane from ya re grade one eh. le botshepo staiso bankana ba rona ke bone bankana ba rona bao wa bona so katlego ke mang from a re re from crèche yeah uh, from crèche ne ke na le bongwana ne ke na le wena ko keresha ke ene yeah from keresha ke gudile fela ke le ngwana o down to earth yeah go bua fela nnete botshelo ba ke shintshile ko nyope sha from keresha ne ntse ke cheetse mm. primary ke tsene ko mohapa primary school yeah grade one two itse ke go tsa grade three standard i think standard one yeah e ke move le ko rustenburg large school okay from rustenburg law school it happened botshelo fela go na le dikgwetlego problems yeah. perils di phela dilo teng mo botshelong yeah. it happened gore mama ka o ne mo situation e nngwe i came back home mm -hmm. ya ka ya a re bedi thupe ko fela daga a re bedi thupe ke feditse grade nine a ka teng ka ya combine combine e o le ngwana moshimane o le ngwana moshimane o tsena mo di-stageng tse di different combine ke teng ko ne ke simolola ke tsuba jointe teng ke tsuba zolo ka kuiwa ko sekolong cause of ne ke base le ko sekile ka fela le sneman ya fo bo carry o ne ke bo ke plan yana ke nne from combine ka movela motswedi that was grade 11 yeah yeah same story eish the viewers le sa re ka sokodisa ke kuile ko motswedi gape ka join
nna re itse ne re sokodisa ya okay fine i completed my matric week in high school

ga re bua ka gore o tswa laerskool ba gore e smolo ke cheesy ba gore smolo ke cheesy ba sa lebelele kgang ya gore with privilege comes responsibility mm. ga gona gore motsadi a ka itima boroko a itime dijo go go tsenya sekolo se se rileng e le gore dilo tse di rileng ga di ka ke di a safala so that is why ke go emisitse mo letong la gago le o reng a bo fitlha ko SARS mm. so botshelo ba ba gago ya ka re buile re ntse ko kasi ikageleng township to be specific rona ra re ke le keisane la mo zirasti la mo sirus

nne ke batlipa mo mo kgetsing every day ka zela go tloa ba bona le bona di mang ka break wa change no se cash trap mo again e again wa bona yeah so na ke godile monate like o bua mama ka o ntiretse jo yeah o ntiretse too much nne uh, i sometimes think go ke ke le ka if asiyo mo if makriza na asiyo mo botshelong mm. and then ebe nna kgang ya gore yaka o e bua gore and and nna what i'm gonna try and do ke gore we having a conversation and ke batla gore le batho ba ba lebileng ba kgone go tlhaloganya gore eh mo podcasting ya rona ya moitsi ga se ka kgang ya gore re bua le wena ka wena mm.

ya di-hundred rand e day o nkgopotsa kgang yongwe ne ke bereka ko jetela mo mo mo zero stay mo ne ke ne ke sa amogele le 100 rand mara e be e le gore no you move yaanong wa boela o tla kwana ah. from rusty dusty mm. um ke eng se nne se go busa at the time ka mokgwa o ne o tlhaloganya ka teng a ke re o ka se tlhaloganye ka gore o ka se tlhaloganye the full extent of why o ne o buile ka gore ne o le ngwana ka nako e what do you think was the reason? Ke tlo nna free go bua ka yone because of it's my life it's my life yes. i can't keep it e tlo go pheleng jare tro yeah. and ke sure le motho ke tlo bua ka ene no yana akasicabani akasicabani she's my mother she gave birth to me eh, gore ke bue ka stembeke mama kana sebana c p s ba ne ba tshwarwa mm. they were sentenced 15 years imprisonment ka 2003 i think yeah, it was 2003 ga ke tla mo serasti so Hey, life was different brayaka different different different go na le di-hot money mo kasi le bosestere o ka se timele gore ngwana o monnyane mago ko tronkong ka nako tseo mm. o sa nagane gore wa go khupa yang ko bosekila and around mo society ke gopola this other day ke le mofowe ke palama taxi ya taona ee go tuma leng ka se mo mashine ka leina o buile straight o ne itha wa go felela kae ka di-pushing tsa di-uzi mamagake o ko tronko you understand two other people she's implanting gore mama ga ke le godi fele mm. you understand yeah so my my grandmother was there for me she was there for me a zama ka bojotlhe gore wa understand gore motho ntse a phela life e so mm. mind you ngwana ka ga wa le nike but she could buy me a nike sneaker
she tried by all means prior so yeah ish sešweng tse paya tse ke fetile mo tsone a blame my mom yeah and not blame her at the same time because na pandelan you understand ke mo blamela go na soda when i needed her the most yeah, yeah.
that's it um
it's very it's very it's a very difficult um conversation to have
Ah, it's okay bro. um
ke botsa wena gore how did that affect you a moment where you realize o nna le botlhale ba gore macrisa ke o gae
Go tshwana ka gore akere ke llile everyday, ke llile everyday ke jump-a ko ga o but then ntho e ne e nkgothatsa ke gore you know ga re scheme-e like a ke go fe example ka wena, re scheme-e nama maka ko teng ko wena yours is not around, is not alive
ga a phele. Ke ikgothatsa ka wena line eo but again it hurt me ka gore it was better when I know gore she is not around. Nagana ke tswa fana Mzila ke a ko start ke watch-a ka makhrise everytime ke mmone ke a kgala.

ebile ke palelwa go bua ka yone ka gore ne go na le matsatsi a nne le gore ne re nna ko kasi re tshameka diali, re tshameka cricket-e. Ka nako eo re sa kgone go tlhaloganya gore those
are the days gore Dimane nna ga ke fetsa go tswa mo dialing, mama le papa ba teng. I didn't understand and I and and because ne re le bannyane gore and like wena ka nako eo o tsamaya tsela e ntseng jang e matlapa go le go kana kang to a point ya gore ga rona ba bangwe re bona bo mma rona le borra rona everyday wena ne o bona mmago gangwe fela ka ka ngwaga hmm. like society o buile ka bagolo ka not bagolo per se but batho ba re godileng le bone ko lekeisane ba nne ba le batona mo go rona hmm. to a point where motho o palama taxi o go raya gore o ne o nagana gore o tla felela kae? What, di-statement-e tse di tshwanang le tseo di agileng mo go wena?
Batho ba batla go bona motho a ya gope mo botshelong which means kgale ba emetse downfall ya Macheisa batho ba ka se itumele gore wa tswelela mo botshelong, go rela gore kampanapana ke sotlega rather than ke le monate. So nou yana ke ithutile mo botshelong gore ga ke bereke le ope gore ga ke shebe le ope ke shebela nna fela cause they keep on saying, they keep on talking wa ntlhaloganya and mind you motho o ne a bua lo ga se sure ga sure gore mama ka o e dirile ntho e you understand cause sometimes o kgona go sentence-iwa o sa o sa dira sepe wa ntlhaloganya go man so there are those ba ba tla go digang ko fatshe and there are those ba tla go kgothatsang because nna back back then ke na le ditšhono prior e seng di-backstep tsa ka jeko ne na ditšhono motho o mpolelang gore before me telling him gore mama ka ko jela small I've heard ah di prior I'll be there for you I'm always there for you yeah before ke mmolela gore makhizo ko jela same day na ba se tshole ke tsa sekila re mama ga go overile ke tshole ka maboko cause she went to rust mega court
eh kgang ya go smolo ke kgang e nngwe e leng gore ke utlwa e neng go ka mafatlha wa bona ah. so se ke batlang go se itse ka gore ke utlwa ga ntse o bua gore eh mama ga go nna le step so eh, and then obviously

Mm, nigga was only there for a few months, first three week, three months, I would say. Cause ke gopola ne ke dalo diski a botlhogi, ne ke sanga bolo, ke gola ke sanga bolo blank. Ne ra mpumalanga ka neck cup. I had to meet the nigga ko Rustenburg, I'm for child ya ya ke, you understand? Mm-hmm. And my mom, ne na no lo founela magogo. maboko mo a mpotsa gore motho a tsa tšhelete kwa Stanbic ne ka mfa 500 and man you she told my mom go tla ntlhokomela wa ntlhaloganya ah but he was never there for me ah since my kids are available le bonna ke ke le bonna ke ba ithu le bona nna sa ba tlhokomela nna sa ba check wa sheka no ba godile after mama bona tswa tronko 2009 So go raya gore ke tsela gore ke nngwe ya dilo tse e leng gore di feleletse di dira gore o tseye di-decision tse dingwe tse o kile wa kopana le tsone. Gore if nke be nne a go eme mo teng most of the things tse nkore nko bo se fo beng teng ga re ka e bua jalo. Ke nnete ke nnete abuti na se da fo nna nna nna he was never there
nna ne ke mo tsaya ka papa cause of. Makhizana na direla bana ba gage na dire na ntirela understand but mm. after Makhiza ba na se yoda and a tshwere tse ba tsa Makhiza two cars and ne ke le ngwana tse dingwe nka se dimension like what's up yeah yeah yeah na tshwere tse ba so um Simon Makhiza o veile Mosadimogolo has to step in. Mm. Ka nako eo like we bua nna le wena re dithaka so 2009 no complete matric if I'm not ke completely matric ka 2008 2007 yeah. 2008 ka yeah. ka ka ya varsity yeah. so we were in our 20s

ka dikonteraka before ke apply-ela teng ko C_P_S ba ntse re permanent like ntse ko bolela twenty thirteen yeah ne ke rereetsa ba ka tsela tse right I was ne ke se exposed ko ntse bye by then yeah yeah ne le next time fela nako tseo ba go le monate yes no and and ka nako eo eh, smolo o tshwanetse motho o lebelelang interview ya rona a tlhaloganye gore ga o le twenty o le twenty one mm. all you wanna do ke go ja bosha ba gago exactly yeah.
ga o kry-ile ga o kry-ile stena o batla go blowa stena
yeah and and oh, you don't mind gore no eh ke fo ke leng teng and I'm gonna do what I'm what I'm doing. Mm. Then re simolotse ka ka go nna Sneeman. Go skile. Go skile. It was part of hustle. It was part of hustle. Ke eng se wena o naganang ga o se tsogodile o lebelela ko moraga
a ke re anong re godile re lebelela dilo from leitlho la gore he mona ga nne ko morago kwa ke ntse ne sa go tshose ka go nna sneeman because re goletse mo lekeisane la rona la zeras ga re itse

wa ntlhaloganya gore ke tshwara gore ne le botlhatswa wa ka yeah yeah ke itlose fela lo mo bekeng and ne ke rata go di-stashe ko toilet before ke ya tlelaseng motho o ne a- motho o ne a bona ko hostel yeah so ba nkira ba nkira mo bekeng by that time no chance so i was respected ne ba ntshaba skin as i am they were Yes, scared of me. skin as i am they were scared of me serious and then ha ba go tshwara eh smolo how decide gore tla ke tloge Ke ba expel you like bo motswedi bo combine school tse serious they expel you. Ba go batla ba founela ba go right on spot ba go ba go fa remove tla.
Were you angry? About a chance. Yeah, about a chance. Were you angry? Eish utlile a botse ka fa lefatsa go botsa question yang gore ho tla o jumpa anger eo. A o kwena o e botsa I think. Mm. e ka tswa kgosi ke situation ya mama gago ya wantlhalwanye i remember myself ke go ga principala bora yaka o tle ke fetsa go bolela ke ngwana o utlwang ke eng but go tsamaya ga mama ka made me gore my mom is not there there's no one there for me ke magobo fela so fuck everybody yeah yeah
so i'm gonna do me I'm gonna do me.
O ku- o kry-e mo sekolong sena wa kubiwa is fine. Maka o patela sekila se seng. There was a time ke itse a nke ke sa fetsa sekolo wa kudu. Maka o na zama gore re feletse re motswedi. Ne ke thepa da da ne ke thepa ke ra ke shapo ka sekila. So ene go a ka ene maybe na feel gore "Eish, mama- mo mama ga le yamane ya gona ka re ke fetile ya mama. Ka ke mo pateletse sekila. Ene le Mr. Molwanta stopa. yeah That so, black- yeah He took his car na go tse ka geleng by then. A a nkisa go motswedi special a mpola bana ka go mura sana. O tsena sekila. and as well cause nearly nna ya nna subject advisor physics after da mm. na phela cheka dibuka tsa ka right through mm. a o mphushitse na ke ba leboga le bona bo emo nne ah.
so go ra gore eh whatever se no se dira di ha sebetse no di dira le behavior ya gago e ne le a crime ya gore this is me ke ke tlhoka thuso but no one is, is seeing this yeah. gore I'm hating ga ke na solution maybe buang le nna something yeah and there was no one to, to talk to me mm. ke ga le magogana maybe a biditse gore ka tlogo ke o lole ko sekolong because of I started being bullied in high school mo mo mo combine. Ka tla go lolong ono mongwe lwele majoro or someone. Mm. Ha bua le nna o ha ha tong khalemela ka ka- ka ntwa magogo. Yeah. Go tlhoke psychologist.
Cause mogolo tlo phela nagana gore motho o khabotse ke taba ya go mama gage. O da cause Yeah. ga na sena le two years a bandita by then. Wa ntlhaloganya.
Yeah. Yes, yes, yes, hectic.
Finn small re ko kasi re ya bo motswedi o iphitlhela e le gore you are crying out for help ka mokgonno o cry out for help ka teng ditsala nne di le kae A tsa ne di le teng and ba ba sa etele ke go bua le nkutlweletse ba sa etele ba different than ba kasi yeah ke feel nka re ho vele bo motswedi itse ma home ground than ka itse ka itse a shumisa ka lantsa ba tla go tshegetsa bra even if moko wa mfiti a sa a sa a sa mfa ya carry ka ja ko sekila ka motho bo bras ba mapotisi ba nna mo taone ba go rekelela kota or doko yeah yeah pre jona ne le ne se kalo kalo cause of le di weekend bo friday bana ba combine ba rata go ata monda ba rata go bota mo bo di friday Ah. motho ba nkeng tshetse ba nka za tela if i don't have if you don't have yeah so the camaraderie from from eh ditsala ne e le teng yeah bothata ne e le gore ga ga re fitlha ko kasi mm. e nna kgang ya gore ae eh, it is what it is a iphandele le mo skimming ba ka se go gasa tele if o santsha one yana kana go sa like na ke tla go golana ke pheketse ke stage o bakeng mm. na phela ntsa go e mona ona nyo ba re go no re le thurisana le group yeah cause na na sa foto go nkentshetsa ke ba eh o tshwere maybe 150 ntsi wa ga go ja really two yeah nne e bile ke sa lebale ngwana ga mando se ngwana ga mando se lene ka uti jabu ah ma jabu le ka uti jabu le ka uti ah, even all why why till today if he sees me that guy mpona ka ntwana so friendship eh, tse dingwe di teng tse ne e le gore they were they were really there for you mm-hmm. so o tsaya gore botsalano bo o kileng wa nna le bone le batho ba ba rileng contributed to the downfall e o feelang gore o nnile le yone mo botshelong and ga ke batle go gore a kere ke downfall um in a context of a blanket statement mm. ga ke batle go akaretsa ke bua ka context ya gago a ke re mongwe le mongwe o lebelela di-failures tsa gagwe ka leitlho la gagwe so go ya ka wena do you think gore

no la out here sharp nna nne ke go itse o la out here sharp e leng gore ga ba go reketse sneaker nna nno sa nchome yeah ah nna ke go reketse setsomana bo yeah ke tsa gore le ditsala tse tse ne di ntshegeditse by that time ne ba bone nna ke motho o le rato lucky i have love i have love yeah. for everyone i'm a visionary let me say motho o itseng ke visionary ne ba itse go dimela a tshwere 300 ke bua le bone ke bua le majita ebile sometimes ba kisa na kgona gore tsa o tshe tšhomi ya naga go le one less bear because there was a spare here in town mm, mm, mm, before, mm, yes, yeah. before ya mall so na ah ke sexomane got man i'm yeah. not a breaking type so dilo tse tse nne o di tewa ka nako eo ga go le thata it wasn't on you yeah and i think go botlhokwa gore ke go bolelele yalo gone yanong gore everything se batho ne ba se go bolelela ka nako eo it was not about you, it was about that person. It was about motho o e leng gore ebile ka nako eo nale e ne e le motsadi mare a sena pelo ya gore motho o ke ngwana Mafoko a ke mo a rayang a a mo aga kgotsa a a mo thuba. So that was not, that was not on you. Dilo tse nne o tsamaya mo go tsone, kgwetlho nne o tsamaya mo go yone, it wasn't your own doing. And I think that is why go le thata for nna go bua ka situation ya gago ka ntlha ya gore ne se wena it was never your fault feel free though feel free, feel free. just say it. say it like it is bra wa bona mm. gore don't ever let anyone mo botshelong a gore a re ne ke ba kgalemela bafana ba ba ba ba ka ba ba ba ba team ya ka mm. ke ba raya ke re o itse le nkutlwisa botlhoko yang ga le bitsa motho o ke go dileng le ene le re ke nyaope boy yeah No. Kere, kere D-Man is, D-Man is, is your bra, D-Man. yeah, ne nkgotla because kere D-Man ke abuti wa gago. D-Man ke motho e le gore

Cat. Ona le tageng ba bitsa cat. Ya nna ke di itse. Ke utlwa ba ntse ba nyao. Ya, you let's play. Cat e tshwana e go fa energy. Yeah.
Go le ko ndawong go dibiring you don't sleep. Ga go robale, you don't get drunk botlhatso, wa tlhaloganya. So then e go tsho go e dile ka nka the mind. e dile ka ncondo like Yeah. e tshwana le bo crystal anything bo rock bo coke anything that keeps you up up e dile ka ncondo braya so the time ke tsewa laleng eo ne ke le mo relationship le shit yeah shere ena monna e mona ke mo direla sengwe le sengwe got mane ene le family ya hae but it's fine yeah a nthuba pelo wa bona shit and by then my friends eish ha ke- se ka ga le gone but they were smoking by then Mm. a ke manyoro ba ka se Ah, ke manyoro. ebile o mongwe wa nkuta le gone Isa. rest rest rest in peace a se ka ra nela o tiaro yeah so ne ba peipa gola khala khala tswela mo romong ya ka ne khona go ga ke chase e mna ke chase ka nyoko every day na like so go ibela nyoko pe batlang yeah then i chill ka khete ya ka laptop music ra chill one day ke tshweregileng pelo ke chase ko spaneng by then a ka emela go chase e mongwe no hetile la golo gola re mona re hela gola ka di nyope e tsa go lebale everything e tsa go lebale everything e bua ka bo e sentse by only two to three puffs ah ah bona o oh, mo you don't think about oh sa jang be gona ka ntse ke ke ikgaba ke tsenya bolwetse a ke ne a gone ka bolelang ga o tswisa selo gore mm. e go mm. affecta yana e go affecta yana ke tswa go Google-a mo le morago ga sebaka ke bona ke simolola ke vomit-a like mo sepaneng ke e sha ke lapa like before ke thusa le client e one ke lapile ke ra ke Google ka kry-a gore ee that e paka a low stroke ka eng.
So a low stroke e ke a low stroke ka eng. Ee then ya betsa bra ee di down-a di sharp.

yeah you'd say one would say yeah because of ba, most ba bangwe ba ba tswang mo kheteng ba siele ko crystaleng eh like i said o re dile ka ncondo plaka teng e le less than ya crystal ya krista yeah
yona o kopane kae le yone if you don't mind me Cat. asking cat tšha te kopana lone mozerasti mozerasti kgale kwa a ka re o tla ntha gore molago rastembeke mon and by then mozerasti
maybe re ka nna bo six batho ba ba tsubang ne re se baya e re isa mo taone ko kerekeng kwa o thengwe ba re ike ke le nigeria nagana bo two thousand twelve mo serious nyaope ka nne sewa two thousand twelve mo serious nyaope e ne e le teng mo twenty fourteen fifteen ya nyaope kgethe kopano lone mo taone

ya go aketsa o- o- o- ya go botlhalogisa batho botlhe Ah. wa ntlhaloganya Yeah. so ka enjoy that day. ene wena o le selemesiwo ko ra no tsebile kete mo Cha, cha, cha. ye ngwana ga o bua sekgowa re re a ka modimo a ka modimo ka modimo a ka modimo semolo anong ao Hey,
ne dilo tse dingwe tse motho o itatlhela fela mo go tsone hotman ene o sa itse ana we o sa itse go kgaba tla go le go kana le one go kana ka actually a gona thaka e shabo selo nka se itumele go bona ngwana ope ore manga ke mona tsuba any drug go sa kgathatsa go ke fe ke fe because i mean batho ba bantsi ba tla ba go bolelela le lone lerato ke drug o bona ke lone le ntsitseng kae

2022 8 years mo ke le 8 years o tsuba yeah
and every day no tshwanetse gore o kry something every day
every day like o mentionile gore to a point ya gore o tsena ko mmerekong a
ke stay santle o tlo ka ke lapile ipotsa after ma three years ke se ke le mo in mo nyapeng ore eye ga se lo go lapa ya o bitsa e go raya re ya o bitsa every day ya o tlaya bitsa o tsube Ya o in the bitsa. morning afternoon campus afternoon. cause ka se robala sa tsubanya ope ke gopola le time ke e tlogela ke ntse bo ma- the whole month 31 days ke le bodyguard fela ya ko ya ko gae 30 31 days o robale jo wa Mm. tlatsa wa tshwega o robale ke ra go bentsha mo systemeng Mm. yeah so di-side effects tsa ga o tsuba Ha re se ka ra bua ka di-side effects tsa ga o tsuba, e dirang mo go wena ga o tsuba, does it slow your brain down, does it like o e bua, o bua ka di-side effects of withdrawal
di-effects of withdrawal. Yone ga o setse o le mo go yone o e tsuba everyday, sentlentle o batlang mo go yone, do you want that calmness, do you want because ko cat no batla the hype the hype yeah the hype yeah e le go etsa down man ba e bitsa down mo thimo ga one ba e bitsa down like ha o tsibileng cat eh, le me se rock cause ba bantsi ba tsiba nyaope ba tsiba rock o tsiba nyaope no rock first it ya go kuka o bo re nyaope ya go ba e bitsa ba re down so nyaope go etsa slow not only slower movement or batho ba utlwa bua le fela even in the mind it slows your brain yeah cause ke gopola la ke tlogela nyape ke reng a mare mo nka re nqondo re ya boa o itse gole motho o ikutlwa ka reng cause le go bala la ke ne ke peleta ke sekgowa ma ke a se nna man mara a ke tlogele ka utlwa oh, ka flow now yeah yeah e go etsa slowly mo nqondong e go e affectile magogo mama yang ga o lebelela ko morago eh, because ha o le mo go yone ga o bone gore e affecta mang eh ha ba gore a ba re eh eh smolo wa rutswetsa mo tlung ae ba bua story se se ha ba ra ba rotse re di pieces mona ha tu a di rekisa da a na ma khise ma affected too much not ma go ma go tlhoka fetsa 2015 ma khise ke nang tseng le nna sebaka se se telele ke supa nyao yeah cause le ene ke motho o ne a palama di-taxi ba bua ka gona mo di-taxing gore ngwana a gago ke and le every time ke tswa ka ntlong na mpolelela gore ee, nna togo o tsamaya a ke fele a ke ikutlwe ke le monate mane ke feeling ka something might happen to you wa ntlhaloganya um bo go utswa go mane mo ntlong ei ne ba di fitlha now at the end ko jarateng cause ne ke se ke condemile nqondo ya gore ga ke go tsaya bo di-pieces bo di-show ke ba betsa ka tin staff tin staff fa ke tsaya mo makuleng ke e busa ba mfa tlhoko ke di busa di dipedi ke forty rand ke beke tla ba fetsa ba di baya mo ka moreng trust e vaile yanong ama case ene mo affectile thata too much a ne gote batho ba nyope ba betsa go dwa go komela le gore kgotsa ngwana ke wa betopele ka re nna ke cheese boy ore nna ke eng ya go hamba wa go utswa whether you like it or not wa metse prosecutor steve ee
ke na le hele ke nngwe ka reng ka swa ya re me ka tsena ke tsamaya ko ko ko overland ne re bitsa overland no ya ba bitsa fairland eh for for bottle store ko ko ne kgwanyang le leng so first time ke le ka pompo ka popa ka ke tele sky vodka eh kante nka mo le hali so o tshwere phone phone o tshwere poso ba linkile ba linkile le dikela a ka popa ka tsuwa sharp tsa go betsa tse two anong the following day yeah ah ga ba ntshenyetsa nako ka di latlhela fatshe ka seke a ke ke sa ke lwala bae ee a ke sa gopola go ke popile ka maybe ke bo dance bo eng ka tsa di bvd mo tseleng mo a ke ntse ke re ko ga solo kwa ke tsuba mona mapodisa ba tsena ba re mona wena mr prosecutor go batla a go memele go ferland ko palama mo vene eh. a tsene steve a re bana tsa mo leng sofela mfana yana a ke go mo tshwarisa mathabela mona ke go tshwarisa ba go betsa ka gore ke bra ya rona wa go ile se go rozana wa go ile nna la ke tshwere ne ke tshwere nako tse nna mpuelela eh a re motho ba go betsa fela ba go rapelle later e motho ba tang skopa motho ba tang skopa so ya nya ope yone ya go pateletsa go go tswe bra ya di down but after o tsufa a ke gane o nna manong go selo na le di-down di di gobala tse O tee. wa sola go wine ke tsa ntho ga llake Wa itse tsela ke Mm. seo. ga o itse go e buse yang yanong ke rata gore o buile kgang eo because re na le le tumelo ya gore Ga o sole
wa regret-a bro, wa sola gore eish a ke o se o bo o feleletse e kare o busa yana le itseng, o simolola o na le ditlhong tsa gore o repossess-e, o mo fe tšhelete ya gagwe ntho e o e rekisitseng a go fe yone, wa sala o lwala o buselela ake nna ke ne ke tsere ntho ya gago ke e, but it doesn't happen that way cause of Zaka. Because a ke go bolelele nnete yaka e ntse, rona ga re le bona re bona letsuba eh, any kind of drug mm. se re se naganang fela ke gore bogolosegolo yang nyaope se re se naganang fela ke gore motho ga ipone motho ke selo fela motho le ga re ka ra mo tsaya ra mo katetsa gonang nobody would even care about them Mm, bo fetsa etsa gore le ene a ka se ikgathalele gore e bo tsaya gore le ene di tselae a ke maaka fela gona gore le leng eo motho o ikgathalela prior ke o le o tsutse wa nyopana ga o itse wena o itse ka so fela nna ke gopola ka ntse bua gore ne go tlhola bolela gore motho ke go tmana lona le go pitse mphe ya ke phisa tlo le so o kry ke phisa lawyer or advocate or ke ke khotsa gore motho ke better go mo gaisa a kitsa ntshwa mm. it motivated me gore ke fetse ke tlogole nyang go pele ding or i'm better than this person ke ntse ke nkga yane na le mo dipurepureng i'm mm. better than him e mpuse gore nka tla go mang ipatle o ipatlisisa yeah because no tla pick and pay and a lot of schoolmates ba ke tsene le bone ba pheka di-bens ela ba gopola ne ke sepana sa sa ba mpona ke le leso by the le nayang hita ba kana ba ka ke ba ba phusha this is where i should wa ntlhaloganya yeah
wow and then small story tsa gago se batla part two
abuti ka falo wa mmere kone ke file gore re lepelele go the whole day bra story tsa gago se batla go the whole day i can go the whole day because ke batla gore tlhoge ya botse dipotso o na le dipotso the man of the golden voice yeah uh, o na le dipotso whatever you you guys said ka nyaope don't don't be ashamed to question me about it don't be ashamed go gate ba ja di biscuit ba ja bo papa question
because i'll explain i'll talk Ke tla because utlwa- ke eng se se go dirang gore instead of ke go fe ke go offere dijo tse di siameng katlego Mm. a bo batla a bo batla di biscuit a bo batla love candy Wetse- wetse, motho ba rata gore maybe motho wa tswa mo shopong o ntle le ka plate mo pick and pay mo le o ka tla go tshwara Ee, it is not going to eat that food. Ke setaba tsa go phalitšhiwa ga e tsene. Ya tsena phalitšhiwa. Ya tsena magano shebile nyoko. Ah. Tsa go besa digalo tse ke kgona go na le nyoko. Wa ntlhaloga. Nna go ga makhisana a tlhola makala go di man plate wa e dira. Re true. Especially ke go bese go makhae. Na feel go di man wa e dira. Batho ba nyapa rata ba di man a ja yana. wa ntlhaloga eh mora o no mona mo toropong e farming town ke hasela i won't go buy food ka reka di-biscuit di-ice di-sweets cause dijo di a tura ke thirty rand ke tšhelete ya beke eh ke tšhelete ya beke so you'd rather eat wa ntlhaloga bo disubitsi bo di-biscuit sugar gives energy sugar gives you energy Wa ntlhaloga- that's another drug yeah
yeah so papa ya tsena mo dino pisting ke fela go ba compromise
And then what then hit you?
Go ke tletse. Yeah. Go ke tlogele nyope. Gore o tlogele.
Honestly, ke le sola ka sekara bot man. Sekara mo fitlhile ka September 2022. Yeah. October first week. Mama ka ke go bona ya Malawi. I am alive for beke. Yeah. She came back and sang kereke le mo ntlong da ke ipoletse ga ke gope a ke tse ka jarata firstly mo thine ba tlhokafala se ka ga oveile ke a go swa ke sena bete ke sena ngwana ke sena sepe no nako ya teng ke- ha ha re tswa go baskara ra Bra, and people are, telling me, Rubile. people are telling me go see you next You are- I remember re bua Eh. a re- a re tswa ko ko go sekhara Hey, mo ma stofo le nang bola ka tla go ipona go ntsang go latela we fa sna next six sa tlogitsi ba ka solo ne ke inject ne ke sele mao le so go batla go fa thuso um, this part this part ke ya injection ke mise ke mise vein cause a ke doctor mfethu Ke- sometimes o o kgona go fosa tshika ya bodisa gore fa ke ntse ka one bo ma three months before ke ya mo tampoti ba go ntrainolla go fa ne go le quit mo teng ne go le quit ntsha daneng serious serious daneng ke phoe go bontsha ke poison ya ja mo gare e tsa bolao ya ya epa ke bone gore nya ope dangerous ke go teka go fetse ke kgaotse letso go by then e mona to a point where ya no small re fitlhela ya no go nne dileng go ra nngwe e itlhaba ka nnalete hee monna story sa gago mare mmereko was it a lead up of things gore mmereko o fele sentlentle ke eng se se go etsitseng gore ya ko mmerekong ba raya. Re a bona yanong gore a e mm, punctuality ne se le teng. O tsena lata o betsa ke bo fatigue o kgona go nako ke lapila ke spaneng. Cause nyapo fele ga o tsoga e fete. Anyway, mention ile gore eh, ga wa dila le client e Wa one. ntlhaloganya mmele o phela o lapile so o nagana se o na le bo eye o tsuba nyopa or six months let me say six months e se e buildile mo go wena first thing when you open your eyes in the morning tshwanetse o be e le mo o tsuba before you bath wa se bane yeah or else wa wa postpone wa, wa love and again another thing e dirong ke dijo spane le bokiride gone man you chase tshwanetse be ke na le nyewa nyaope a try go at least 500 nyana ke chase ka yone yeah yeah so no bereka ka meroko wa gago e le mmeroko wa gore eh, client ga e tlile cashing yana sa wa tlhaloganya Yeah. o ka tsaya client go morago go kwa go retla a fo pele ke gore o tla ntsha maka pinkisenyana gore bokanyana mao ga ga ya go fele bo machonisa by there so go gore o tshwanetse gore o geretse to that to that point yeah tshwanetse o phele o na le one nyao pepra like lo fetsa tsuba new yana you have to go hustle for it gore the time o itse go ba le semollo bo se o tshwere tlala le tsaya motho ba ba tsubang nao pele ga fetsa go tsuba o tlo ba go phanda again ba sa stop-e for the night gore a kgone go robala or else ga tlo go bona boroko so tshwanetse o itsube phakela hmm. o tshwanetse o itsube mantsiboa motshegare motshegare mantsiboa ya ke gore ke batla go tlhaloganya gore a re bue ka ka hae ya nyaope mm. e go tsaya di-hour tse kae a re bue ka wena re seke re bua ka batho ba e go tsaya di-hour tse kae nna ke gopolela ko bofelong seo ne ke bala three hours like a ke re ke tsebile ka eighty phakela i know gore eleven o'clock a masmoke again eleven twelve one two a masmoke again so a day ne ke kgona go tsuba seven bags because of jump pass ke batla go tsuba two before I sleep wa ntlhola so ne ntsa three hours mara before because of the stage that change I was simolola mme ke gore ke ka tsa five hours before o tla tsa wa bona so ya nna ne se le mo go nna the thing ne ntsa three hours like batho ba bana ke go bolela gore e ntse thirty one days gore ke ntshe mo go nna they are those ba tsang seven days ise ise pake yeah so nna ka one le bo eight years addict I have to nna the whole month, the whole month e tlile. Wa ntshwara? Yes. You understand? Yes, ke a tlhaloganya. Yeah. So the more eh o ntse o le mo go yone ke the more it's gonna take you a long time gore o tswe mo go O tswe mo yone. Eh and eh, the withdrawals tsa teng he nda the le tsone And they differ.
They differ. Um, And then um ebe o o mention something ka gore ga o tlhape ka nako eo and-e o bua ka gore o batla wa robala, o tshwanetse gore o nne le beke tse pedi gore o kgona go robala. Ga o robale ke raya gore wa robala, o robala kae o sa tlhape small. Exactly ba felelang go robala ko ntle ko backroom ko ntle la no nna ne ntse ke ko backroom wa ntlhaloganya so ne ba sa nna taba gore room ya reye mane e nna yang. and bo dibete se rekisitse kwa lefatshe ka nako nako ya teng wa bona so ne ba sena taba gore di mano tlhakatlhaka ya room yeah and, and then again wa se kry chance ya go tlhapa o sena plan you only bath gona o tsogona le plan as much as ke go tšhela gore go bula matlho koro lo so simolola tla once you open up your eyes even sometimes ya go tsosa down before you open up your eyes yeah. so guys don't get time ya go geza you won't you won't have that time you don't have the time ya go tlhapa tshwanetse go phanda o tsube and wa ilimitela e gore cause of ga o batla gore down wa gago e feletse e fitlhe ko ditlhogo di opa mm. o ipha maybe in two hours time tshwanetse be ke tsubile e feel eight ka ten tshwanetse be ke tsubile you understand e go go sententle o patediwa gore down ga e ka fela mm. eh ko gore e re ke sentsane ke kgona nno mm. I must go get it. Yeah. Yeah.
Ga ba ebile before ke tla taono na ne ke rata gore ke kry-ile mokase ke se fetsa go tsiwa mokase ke go tlhapa before ke tla taono but if I don't get it ke a tsamaya.
O tla ka o tla torobong gore at least plan e ka tswa. Then ne ke bitsa razor fence go mana ya go capture ka nyaope and once you are in go go selo mo diphatlhanyana tse le tsa di razor fence you have to make a way ke tsone tshwara. Ke a go tshwara. Ba bangwe ba boela go morago ba tshameng ka putsonyana e. Ee. So, eish, then ngi satane ke matrimonial thousand to me. Yeah, to eh. To me. Eh, nya ope mpaka wa ka. Ah ah ah. ah. Dia bo da. Dia bo don't care go jang. Nga go tsena mo phike mphe mo akho batho ba patela di o swa ga la fela ntse on khaya. You don't care. You don't care. Ona taba. Yes. Ona as much as ne go tshela go gitse be ke cherry. I didn't care go cherry ya ntlha. by then. Yeah. so you don't, care, you don't yeah, care about nah. you don't care about nothing. gore go a tshwana go tshwana ya you don't nyanya ope gona taba ke leso e ke tsang le ditlhong gona ditlhong le ditlhong gona ditlhong o botsa di extra ka dikaya tse kopana le tsone ke tsebanya go batla next na discam next na scam foko ke nyaope go ira ya
ene ene yanong e kore like dikgang tsa rona tsa nyaope di ditelele mo goreng ne ke go bolelela ha ha ntse re re ipaakanya gore dilo tse dingwe tsa gore you you eventually became uh, homeless mm. eh ko wena o decidileng gore a ko ga o ka re ba ntshokodise
ore ko ore ore ore ore bagolo ba decidile gore ngwana wa rona ene ene ene ene you must understand gore where do bagolo come from bagolo ba tswa mo kgang ya gore ngwana o re mo tsentse the best schools that money can ever pay for mwana o re mo reketse the best shoes that money can ever pay for mm. hence batho nna ba go raya ba re um ah, no itha gore diuzi di tla felelaka um eh, bagolo ba go jesitse ko di-restauranteng tse ne e le gore an average person ga a je ko go tsone wena o setse o di itse ebile o kgona go ikisa ko go tsone ka age o nole mo go one because ba batho ba bangwe ba itse um um spare ka madi a bone so ko gore bagolo nne ba tswa from that position ya gore icon what do you think wena because that's my thinking gore kgotsa bagolo ga se gore ne ba le- ba- ba- ba le slack Mm. a nata ba gore ke fetse ke le go bala mo toropong mo that's because of ne ke le fela bo ke utlwa bagolo ba phela ba complain a ka itse gore wena every time o le mo jateng so sa nyala le bo go phanda ka bo ditshipi o tsa bo ditshipi ne se ke le fela ka wa di-complain ka nna wa tlhaloganya yeah I decided gore ke tlo go iblomela taone ke phusitse ditroli mapodisa ke se tlhola ke a batla by then I told myself gore ke batla magata

because ke the reason why ke go botsa potso e go gore bontsi ba ba batho ba nyao ba ba ba tlhola ba tlholang ke ba bona ba nna thata ko boxa so ko pick and pay eh ka nako eo was pick and pay strategic Yeah. pick and pay ne le pick and pay ka gore ah always gongwe e beke gale ba yeah go go gale ba go ba bonyaopetse ba go ntsha ko godimo kwa ko ditsogodi bo di nang teng tsogodi bo di nang teng mo Yeah. bateng the chances go reye ko tlase da yeah ba tsamaya go ntsha ko pick- ko picking ko tlase pick and pay gore ko ba at all mara rona ne re sa because of ra itse go zaka eda zaka eda nja pick and pay o kgona tsa motho ka tolomisa ko kolong ya go fa 50 rand zaka eda zaka zaka zaka ko pick and pay nka se go emela zbaka da go box re ka line re le group so Nne. pick and pay o tsi kgona go tlhaga tshwara go mo isela mathabela so ka feletse ke dirile trust mo team a pushang ditroli ke kgona gore before ke pushe ke ba phutele ditroli tse tsotlhe ditiro mo team latlhile ditroli ke itse ba kgona go ntsha tlipa or ba wa go fa dikha- spana or ba no fa di-custom, ma- yeah. ma- ma- ma- so le ka a- a- ka covid neil le manager mo pick and pay he end up a a- a kopa gona go ba fetho lona ba bonang go tasela man june a tlhola go koba ja ee Ciao, every Sunday ke lona ntlhatswang ditori ke lefa boka kana ga na le box spaghetti for sure ee. wa phekisa le ee, ee, yeah so yeah o felitsa sa tlhola re koba ka ba pick and pay da ha o batle bogodu da yeah la motho a utlwa maybe mo pheki mo uh. wona nda ke motho a bantsa mo di ba fetse ba re ba re bua snacks mo motho mo ko ko sekgweng go re matho ba le box bona ba re snitch go pick and pay what what what wona she bideng go go tshwara play ka bona monate once go utlwa la re le la ra go pila and pick and pay ne ba re tshwere monate Man, shout out, shout out to Pick n Pay. Ah, ah shout out to Pick n Pay. Um, ke ke ke atle ke bere ke thata le le eh, re Neil. Eh, Neil Stridon. Eh, wa ko Pick n Pay, ke manager wa ko Pick n Pay. Ah, he's a good guy.
Um, le le abutu a rona um eh wa ko location eh Bani.
Abuti Bani. um doing very well for the community ga o ya ko go bone o ba kopa sele le sele they willing to yeah. to help ga o tla ka pelo e e tletseng lerato and you want to make an, a positive impact to the community so ke itumedisiwa kgang ke gore yes it might not be pick and pay taking an initiative mm. but are re pick and pay zeraste ah man big up ya le no ba tshwereng ya office e phekisang sho ebile se amogela ba ke seno go dikeng pele because ba tlhaloganya gore le batho pele ga go nna di-edit so ah my heart is full be gore pelo a ka e tletse gore um ba contributile mo go se o leng sone gompieno

ke ga yaanong re ile go fitlha tsalaro sekgara ah. um and then have you seen kore pele re bua ka yone a o kula bona batho ba bolawa ke nyao yeah eh
ga ba ya bra ga ba je around town ke bone ha sina pekisa mo chicken le ke ne ba baya man because mo nyopeng o ka se re ba go tsheletse because go na le ese ya gore go na le lanyang ba ke sniper ba go tshelela ba go tshela mo bekeng ba go rekisetsa they call it a killer bag ba batla go bola fone but ga ke bona a lost to heroin yone self e bola motho ne ke le ko no smoking go bora kalo e be ke dumela gore down ya bola eh. down ya bolaya and th those guys they knew go down ya bola you know why i'm saying it mm. ga ba tseye batho ba if you are positive hiv positive they don't take you ga ba go tseye ah. ga ba go tseye if o tla o le janki ya mm. nyaopo o na le hiv ba o mm. botsa gore no no tlhaba gore no dirisa zolo you mm. answer if no tlhaba ba go sa tleliniking same time mm. because eh, go tlhaba go ditsietse tsa bone di strong plus gape le down mm. wena go soka face day ga o sa face day sa o ne a bola bote so recovery katlego is a journey on its own it's a journey on its own the journey on its own lo e decide la ke ganong go le motho e leng ya gore o pateletse iso e bodiriye bo se no breaking tshwanetse wena go le motho ikutlwe gore that eng a ke e batla nna go ke tlogeleng yapo my mom tried o mo reetse dimelo tsa dono ga ntsintsintsintsintsi and then a nkisa bra ka lone ke ntse ke bua ke tlogetse nyaope ke ke ipolelela ntse ke sekgara ke ba gopola ah. a week before re sa fitlhile sekgara ke thule koloi mo mo ke tswa mo nandos ke kgosa mo total since ke bona ko lehile ko shoprite ne ke bona se nshapa ile ya liburi pele le ditshipi la 2.8 gd6 e nshape o sa wa ga mante o na go extension 2 a scream ngwana ga vision ya o shapa o shapa no bidio o sule a go se tleliniking sepetlele ke re no am fine ko le traffic le la ha boa ko le yele a ba shaka mo camera ne tsama ka one something a ke sa gopola ne mare ke tsule da mo fatshe ke sena le scratch braya ke rile fela modimo have a lot of fun nna modimo na le plan for nna as much as people tse ke otlolang ya ope ke fetsa go shapiwa ke trans this is a sign this is a sign on a sunday ye go lausiana ke boetse ga i did sunday mm. i went back home ka fitla ke itswalo

mm. so ka ikgata mo nyanyazeng o ikgata mo nyanyazeng to uh, place where gone yanong ra go bona gore um you are a recovering addict kgang ya me ke gore ke batla gore re nne le part two because it has to be there it has to be it has part to be two ke batla gore re tle ko pointeng ya gore um drug awareness e re e dirang um mo letsatsing la gompieno ke re tlong go bua extensively about the dinnete tota tsa nyaope to point ya gore part two ya rona ra go bua ka gore go na le dinta go na le story sa dinta part two eh. ya rona ra go bua gore no go nna homeless go ntse jang o le motho fela part two ya rona ya go bua ka gore ke eng se e leng gore e re ga o re bona rona re godile le wena re le ko pick and pay ke eng se nne se go tsikinya because dilo tse tsotlhe tse and and o bona batho ba bangwe ba tlhokafala dilo tse tsotlhe ke tsone leeto le e leng gore le go tlisitse mo goreng you are a recovering addict mo letsatsing la gompieno so nne ke re ke re bareetsi ba rona kgotsa batho ba ba lebelelang lenaneo la rona la moitse no ye mo he ke ba re ke re ne re go bitsa gompienoana re go bolelela gore katlego ra go bona gore katlego o motho gore katlego you might be a an, a, a, a recovering addict mara mo go rona you are more than that o motho pele ga go nneng addict ka gonne the future is bright for you we're gonna do a lot of things not only for your uh, for the immediate community ya tsirose mara for lefatshe le lotlhe ka kakaretso gonne story sa gago sa go tšhentšha ngwana mongwe ko motseng wa lefurutshi mo west ko gauteng ko kasi ya rona more especially so nna ga e le gore ga ba ise ba go bolele ke gore ke re i love you my brother ke gore ke re ke a go tlotla ebile ke bona go le gontsi go e leng gore wa go go dira mo leetong la gago la go nna a recovering addict because your story will change a lot of lives

no go lebogile nna ke lebogile thata any last words e o batlang go e neela eh, babogedi ba rona um se nka se buang fo nno yana kore re tlhokomeleng bana ba rona and re supporte maitlhomo you must know what your son or your daughter is doing o itse go ngwana gago mo go eng o itse go ngwana gago bolaiwa ke eng yeah we'll continue from there part 2 e mo tseleng podcast ya rona ya gompieno is powered by bokone bophirima fm kgaratlhelo ya diphetogo o seke wa lebala go subscribe go commenta le go share bua setswana se se monate channel ke ko re leng teng ko ke a leboga